Jiena qabel qatlu l-Defni Karwana Galizja ma konċ ma konċ konxu fil-verità li n-nies kienu jittajru b'karozza bomba b'regolarità għaw Isu għet jarma l-monti ta' Birkirkara, ma konċ nirrealizza li jtnix pajisek jien. Għanħu
eh, naqas punt zaħra. Għax, inti parti mill-NGO Repubblika, U Repubblika spiex ta' l-għan tagħha huwa li jkollna governanza deċenti li jkun hawn it-tnaqqis tal-korruzzjoni. Però isu il-proġett meta niġu għal naf il-popolarità qiegħed ifalli.

Ġifiri, wahda, għamin kull darba niftħu ħalna naqalaw tajjira. Dal-axħar għadna, per eżempju, isma, fil-verità, f'Malta għandu jkun hawn kriżi politika bħalissa. Meta taħseb kriżi politika, taħseb intuitivament taħseb xi ħaġa ħażina. Però dina bħal meta jkollok ġlida mal-mara. Kultant ittaddi minna, għaliex hemmhekk biex ikollok katarsi jrid ikollok kriżi. Aħna niġu grey listed mill-FATF, mill-Financial Action Task Force dal-pajjiż, qed tiġi medda l-infrastruttura, il-vijabilità ekonomika sħiħa tal-pajjiż, kwota il-Ministru tal-Ġustizzja jgħid fil-Parlament, ma da xorta ħaterġa titla' xemx ta' Mur fucking obsor! Hiroshima, l-għada tal-bomba ukoll telgħet ix-xemx. Imma l-fatt li ħadd titla' xemx ma jirriflettix fuq li Hiroshima kollox kien sew l-għada. Anzi tirrifletti fuq il-fatt li l-bqija tal-univers huwa assolutament indifferenti għall-kundizzjonijiet li tfajna lilna nfusna fihom. Illi x-xemx sa tibqa' titla'. Il-bqija tad-dinja se tibqa' tinjorana jekk se nibqgħu ngħidu u le hawn kollox sew. Dawk qatt ta' nazzjonalisti indannati ta' Simon Busuttil. Imma naf li għedt l-ispiex tajjeb ma nixtieqx mhux se nitfgħu zokkor mal-mediċina, jekk il-mediċina morra morra u m'hemmx tagħmel. Però ma taħsibx li hemm li għandkom rwol li tipperswadu speċ ta' l-elettorat, mux għatnajt fil-kontest ta' l-elezzjoni, ta' għatnajt fil-kontest ta' ehm, ħsib kollettiv. Mhm. Ehm, ma ta' sibx li speċ ta' tinħas din li tal tal-Occupy tal-Repubblika mhm. hemm daw speċ ta' hemm dal-echo chamber għaddej, mhm. hemm ftit ta' Hemm dawn l-Ingliżati li ma jappellawx għal ħafna ħafna nies li għandkom bżonn tipperswadu. Anka l-fatt, mela, anka l-fatt li inti tikteb l-Ingliż. Mhm. Jien naħseb li fakit għandek penna tajba ġattielek. Però naħseb l-aktar nies li inti għandek bżonn tikkonvinċi mhux bl-Ingliż ħajaqraw sewa u Inżid ma dik li jena għadni kif kelli taħdida miegħek eh, pjuttost twila li jiexet li li tiexet li inti għandek eh, Malti perfettament tajjeb, iktar minn diċenti speċta. X'in il-għażla, speċta hemm element ta' virtue signaling fija l-affari. Ta' virtue signaling.
Ara, Lo ħaġa, jiddispieċini l-imperfezzjonijiet tiegħi eh, jirriflettu fuq il-kawża. Le, u imma dawn mhumiex imperfezzjonijiet permanenti, ġifieri mhux qed ngħidlek isma' kemm int qasir. Speċa ma tistax biddel. Oħxon tista' tbiddel. Le, le, le, oħxon tista' tbiddel. Ġifieri le, le, le, perswas għandna l-mark hemmhekk ġifieri għandu erba' pjanijiet tista' ngħidu lek wara fuq il-bejt il-pjan nefasti tgħaddi ta' mark. Eh, imma Din hija din hija xi ħaġa li anke ħen il-popli d-divorzja naqra minna biex ta' li billi qed nikkritikak mhux qed nikkundannak għal xi marġin x'ismu. Le per ġenwinità jiddispjaċi. Eh, le u n-nuqqasijiet tiegħek però dawn mhumiex nuqqasijiet permanenti biex ta' li għadha tikteb artiklu bil-Malti mhijiex xi ħaġa biex ta' li tanti diffiċli li ħajkollok għalla taqla kelwa u tiktbu biha.
Tifhimni?
Le, eh, eh, żgħod, żgħod, jiena Għajdli arroganti, pero ma nasibx li għandi għalfej nitlob skuża li nikteb l-Ingliż. Le, le, le, le, mux għetnajlek. Nuża is-saħħit tijaj, jina ammiratur kbir. U mux għetnajdlek, u għattilek fl-ewel ħamis minuti tal-intervista ta' li I'm blowing smoke up your ass, pero jina ammiratur kbir eh, tal-Malti tijak. jena qatt ma smajt rap fajti, pero ġviri nis bħalek u nis oħrajn nammirom minħabba s-sena tal-Malti illi nammira u nistqar nejra liqa.
Pero għandek Malti fucking tajjeb, men. Mm,
L-Inglis tiegħi ħer. U allura nuża dak li jien iktar b'saħħti fih, u dak li iktar komdu fih, u dak li iktar kreattiv fih. Mm. Hija għażla stilistika u artistika. il- eh, Pero, in my defense, ħafna minn dak li nikteb jinqaleb għal Malti, 50 sija twara, ġviri l-websajt tiegħi għandha l-bandira Maltija, u jisu da 60-70% ta' kull ma nikteb huwa maqlub għal Malti. Probabbilment minħabba nuqqas.
Min jitraduċi? Volontier, volontira, volontier, wieħed l-iktar imma min jgħinu. Li ma jistax jissemma xemen xogħol ieħor, però mod volontarju jitraduċi għal Malti u Malti tajjeb ukoll. Però qatt ma tippubblikom daw. Kolla huma fuq il-website tiegħi. Le jiena fimma imma mill-insegwi li tella fuq il-Facebook dejjem bl-Ingliż rajt.
Ġili kun xerjat bil-Malti u koll, pero jimxi ħafna inqas. Ma jasalx għandek aktarx bil-Malti. Dak affarijiet li jiġru koll. Ara, inti semmejt numru ta' affarijiet. Għanna l-obbligu li nipperswadu? Assolutament, għanna l-obbligu li nipperswadu. Jekk aħna sempliciment namlu dak li namlu, l-kampanji li namlu għom, namlu għom biex infakru li l-nanfusna kemm għandna raġun, hmm. mela allura ma nix għalfejn nipprovaw nipperswadu, nipprovaw nilħu l-udjenza, nipprovaw nsibu u fil-verità fil-mument tal-kriżi, fil-moment ta' rikonoxximent nazzjonali tal-importanza, xaħat bħalek daħħal swajk fajnu u għala la volja Manuel Delija, xorta għammur ne protesta, u ħafna nizġew, iġviri, iġviri, tara minna illi ma qtajnix qalbna mill-Maltin, Għaliex hemm għadna, għax li kien għal naqtaw għadna l-Maltin nagħmlu kif għadt inti, u ġifieri mor nippakja naħsbu għal rasna, u mhux fejn sifru, ma nagħmlu xi ħaġa oħra. Hmm. Ġifieri ma qtajniex qalbna li dal-messaġġ nistgħu nwaħsluh u li huwa li huwa li s-sinċerità tiegħu tasal, hmm. però hemm ħafna barrieri għalih. Hmm. Hemm il-kultura li l-verità skomda ma tix tismagħha. Hemm jien ħanajdlek xi ħaġa. Mela Immedjatament wara nqatlet Daphne Caruana Galizia, jien ma kontx attivist, però inti taf li hawn nies li huma missjunarji bħala attivisti, veterani, jagħmlu jagħmluha ħajjithom il-ħin kollu di. Kellek il-Mari Brigulio għaw f'dan is-siġġu, imma ħafna oħrajn. U jien mort protesti li organizza ħaddieħor, ma organizzax protesti jien għaliex ma kontx wieħed li organizza l-protesti, kont mort għalihom għax kien hemm mis-sejħa Però wara mm, dawk ix-xarej ta' saħna immedjata ta' wara qtil ta' Defni Karmona Galizja, eh, ħafna minnhom, biex nitkellem għal marita ġifieri, ma ħafna minnhom bat qalu wara issa let's go on to the next issue, speċi li għaddiet għamilna l-protestana eh, u mietet, għax issa n-nies sa titlef l-interess. Jena meksir ta' attivist, xinu jien? Bidel xejn minn qatlet defni. Sallu, jannar ta' wara, nqatlet f'Ottubru qegħdin f'jannar. Hmm. U jiena ktibt fuq il-blog fuq il-Facebook tiegħi, għattara xbin, illum is-16 ta' jannar. Għara, defni tal-qatlet xurmejta, jiena u l-mara se nagħmlu fjuri fuq il-monument bħala forma ta' protesta. U ġew 50 ruħ. Xar wara rġajt għamilta u ġew 100. Xar wara rġajt għamilta u ġew 200. U għamilna żmien qatt ma tlirna fuq mill-400, ġieli tiġi ġurnata sabiħa fis-sajf konna 800. Imma ħafna drabi 200, 100, xar wara xar wara xar wara xar. Li spiċċaw jodduna bimġienen Owen Bonnici qabbad kampanja, qabbad impjegati jitlu fit-tlieta ta' filgħodu biex ineħħulna dak li konna qed nagħmlu quddiem il-belt. Kuljum neħħihom ħames mitt darba kelli nfittxu l-Qorti u nerbaħlu kawża kostituzzjonali biex nitħallew nibqgħu nagħmlu sempliċement protesta bil-fjuri, all right, għoddewna b'imġienen. U konna 200 ruħ kollox. Kull xahar. U xi ħadd kuljum, xi wħud kuljum ipoġġu fjura, ineħħu ilhom, jerġgħu ipoġġu. Ġieli tliet darbit kuljum. Però mbagħad meta f'Novembru tal-2019, sentej wara, sentej u xahar wara, Kiċ Kembri irrifjuta li jixed fil-kawża ta' Simon Busuttil, u ċeda dik il-kawża ta' libell, the penny dropped. U n-nies qalu, Hi, mela forsi ma kienx qed tikdeb Daphne, forsi kelli raġun. U aħna il-mija mitej li bqajna dejjem biha meta kulħadd kienet jodna b'miġnun. Għajjatna lin nies u erba' tim wara dik ix-xhieda ġew 5000. U meta kien hemm bżonn imbagħad li timmobilita n-nies, l-Invictus, dak li kulħadd ħaseb li qatt ħadd mhu se jmissu, sitt ġimgħat wara Joseph Muscat kellu jirriżenja. Mela allura veru ir-riżultat huwa frustranti meta taħseb qiegħed fiko chamber mhux qed nipperswadi. Però il-konsegwenzi hija wkoll li qiegħed hemm illi minflokok mhux qed tħalli s-silenzju u l-vojt, illi għalkemm ħafna nies dak il-ħin ma jridux jisimgħu, jew mhux jemnuk, jew għax m'intix kredibbli, jew għax int antipatku, jew għax ma jridux jaħsbu fuq dal-affarijiet għax, you know, jista' jinsan għamel. But there comes a time. U ġrat. f'Novembru u Diċembru tal-2019. Fejn għax kont hemm kull xahar, għax kont hemm kull jum, għax bqajt teqret, all right, minn għalik, frustrat għax taħseb, bqajt fliko, in-nies qed jisimgħu. U meta jirrealizzaw, isma, nista' nagħmel xi ħaġa. Nista' nagħmel xi ħaġa u ġew u waqgħu il-Joseph Muscat. Waqqgħu l Joseph Muscat, dak li ma seta' jwaqqgħu ħadd u xejn. U ħa ngħidlek, biex ma nħux il-krettu ta' u ma neħdux il-krettu aħna ta' Repubblika u l-Occupy Justice. Ma kinux dikinhar li reżenja Joseph Muscat. Ma beżax u u min neħħieħ il-ministri ta' madwaru. Għax raw jinnaft minn ta' 20,000 ruħ sadarjali. Għax Dak kienu jgħidu jgħid, minn tax il-lef nazjonalist, għek ikunu mit-telf, xorta għanbqaw minn fuq. Imma raw 20-30 ruħ illi kienu jafu li dejjem votaw Labour f'ħajjithom. Jint kellekaw f'da siġġu lil Marka Milleri. U għallek, bil-kwotazzjonijiet għallek, jena fil-graffiti zgur ma kienx hemm nazzjonalisti, kien hemm jew laburisti jew tal-alternattiva. Graffiti hemm kienu. Il-graffiti ipparteċipaw f'dawk il-protesti minkejja l-antipatija li għandu għalija u għal nisbħali li jarawna elitisti li jarawna bl-Ingliżati li jistmerruna, per qablu li kena raġun u kif raw il-dawk, kif raw dawk l-20-30 ruħ ritratti illi għarfuhom daw mhux nazzjonalisti. Hemmhekk irrealizzaw li l-persistenza ta' Joseph Muscat fil-poter issa kienet qed tikkontamina is-support base tagħhom. U allura l-unika ħaġa li tinkoraġġini u li tgħid li minkejja li tqatta' xerek u tgħid madonna kif mhux qed jifmu, kultant hekk tajt u tajt. Imma mhux frott xi umilta' żejda, frott il-fatt illi finalment when it matters And it may not matter dik inhar tal-elezzjoni. Għanet, miex qed nikkampanja l-Partit Nazzjonalista, l-Partit Nazzjonalista jista' jikkampanja għalih innifsu u. Kif bħal ta' Defni Karwana Galizja di, the measure of how right she was and how correct she was, il-mod kif taħt kella raġun jew ma kellix raġun, mhuwiex bil-fatt li konsegwenza ta' dak li rapportat rebaħx jew tilifx l-elezzjoni Joseph Muscat, jew żidx il-voti jew naqqas. Il-veru Huwa għandu l-valur tiegħu intrinsikament minnu nnifsu, indipendentement minn kif jinfluenza l-elettorat u minn kif jinfluenza l-voti. U allura dan mhux għas intellettwali. Veru iktar faċli tkun jien illi ngħid li nħoss mingħajr il-bżonn ma nagħmel kompromessi, u iktar diffiċli tkun kap tal-oppożizzjoni, iktar diffiċli tkun politiku, tittamel kompromessi tit ma ddejjaqx in-nies, trid f'Malta tagħmel dak li għal kull partit ieħor fl-Ewropa, fl-Ewropa Demokratika, u effettivament impossibbli li ġib 50% tal-voti tal-voti. Veru, naċċetta. It's easier to be me. Hmm. Ah, it's not easy. Allora ma tħoss eh, il-ġibda li ehm, Li eh, terġa' tmur fil-PN? Li li li ħanajlek għal fejs biex ta' forsi tista' tkun xi ħaġa li wieħed jirraġuna li tagħmel sens. Le, le, mistoqsija differenti għandha tkun. Taħseb li l-PN qatt ikollu ġibda li kollu lilek ma saqajk u risposta hija le. Eh, Ġifieri bda minn hemm. Veru għet nikkontemplaw xaħġa, mux tal-li ipotetika, tal-li eskludibli. Ġviri, il- Ma nasib li interament eskludibli, onestament ma nasib li interament eskludibli. Jo, u jek forsi mux inti bħala a front-facing person għal-raġunijiet kollha li tkellimna dwarhom illum.
Ehm, li ma titlax il-klab tal-boċċi tal-rendi fil-komitat. Eh, mux xalsafi, rendi jena. Ma nafx.
Ma nafx il-klab tal-boċċi. il-ħula ta' wara l-mina. Ehm, fis-sens, mela, minna li fl-istatut ta' Repubblika l-MDA u li ma tistawx kunu partit politiku jew xaġek. li ma nistgħux nibbekkjaw partit politiku, li ma nistgħux nibbekkjaw kandidat u li ma nistgħux inkunu aħna.